vona va mi dye vito ra nseketelo i yini just because so mina nsati mina nsati twisisa a nga yi khomi question yin'wana okay a navela ku famba swinene famba eh minjhani hinkwenu n'wina va landzeri va hina enhlekanini wa siku ra namuntlha ni mi khomele guest ya n'wina ku nga va ta tivula hi voxe kambe mani bigbo eh, vito ra mina hi mina seketelo seketelo okay seketelo ma hi seketela tanihi vito leri ri nga seketelo ya na nseketelo the reason why vatswari van'wana va mi dye vito ra nseketelo i yini just because um mina va ni dye ku mina se nge tani mm. ya mhaka ku ni ka hina ku na vavasati ntsena so ni mm. fike ni vuma ni ri mfana ni ri one mm. ma twisisa so n'wina a ku ri a ku ri a ku ri singita ka vona ku va mina ni ve mfana so n'wina mi byeleni ku why va ku n'wi seketela okay mina a ku bye va ni dye ku mina ni seketelo Eh, a ku ri mina n'wana wo sungula no hetelela ka mhana mina okay okay okay na swi twisisa mm. so mina nsati mina nsati okay vona okay byela so ke mm. nsati na hava no va na munhu loyi ni byelaka na yena ndlela ku na yini mm. mi tsakela ku ya kwihi na munhu wena tsakela ku ya kwihi na munhu wa mina mm. vonani a hi tshikeni swa munhu ka interview leyi a yi tela ah, eh, a ni ngo hi vulavula hi n'wina na okay ni tsakela ku ya kwini na munhu wa mina mm. ah, hi nga famba ndhawu to tala ku a ni vuli mhaka yo famba mi navela ku fika kwini okay okay na twisisa a nga yi khomi question yin'wana okay a navela ku famba swinene famba swinene khomana ni khoma Rhandza ni nga tsaka loko ri lexi xi n'we yo yo va njhani ni nga tsaka u ma swi vona ku sweswiwani ni njhani sweswi Mm. ni nga tsaka loko ho khomana yi ze hi kula hi aka muti ku va grand okay okay okay emani ve leswo boya jona hayi ke tikeriwe mata wa yena mata wa yena Mm. a mi ta vona ku okay eh, mina ni byela na munhu wa swona so

ya ndona ari exikolweni mi le ka grade ma Ah, va nga ri matichava mi nga tichava Eh, a ti chavi mata mene phepha liza rin'wana ntirho ni mali dlaya mina ni Mm, va ye mucimbani mm, mucimbani loko hi ti ku twenty ten mm.

Mm. so na ku twisisa n'wina okay mina no no no no no Mm. ni ka grade ten okay yeah oh wa wa mfaka mlo sibona ko ne kwa la role model ya n'wina ka ta thawula ko yeah okay me ya great yeah yeah i nchumu lexi xi mi ndlaku ku ri mi va mi ri musicini kumbe xilo lexi nga mi hlohlotela ku um music wu best Okay mina loko ni kula a ni ri munhu wo ni rhandza music a ni ri munhu loko ni ri xikolweni munhu lowu chacha madesk a mi chayeni ka madesk madesk a ku va swisin'wana swin'wana swin'wana swi chanisa ku ni tata vantwana minkarhi la hina a na ha ri swi cause vona ni mm. ku na genre ka music va ri ku na likopo mm. okay mina a no tichayela a swi nga ri na na kusanani ku swi ya kuya swi nga ri na nhloko na ncirha wo tichayela ni nge mi hlamuseli ku a ni chayini hmm? yo n'we mo chaha swin'wana na swin'wana ro chaha swin'wana na swin'wana mimbelela lexi taku e lexi taku enhlokweni okay mi tshama mi cina swigubu a swigubu ni cini ngopfu swinene ni mata waya ni mbusa question leyo yo cina swigubu mm. i mhaka ku ni twa hi ku mi chava madayes i mhaka hama va n'wi cina magubu heyi a chayela a swigubu ni cine ngopfu swinene laha a ku ri hava munhu a cina ku fana mina swigubu mm. a nga mi vitana mazigubi a a ni vitana hi vito ra mina straight oh lero van'wani va nga vula ku eh ni nga swi vula njhani va mi tive ku cina swigubu i van'wana va ni tiva hi ku cina swigubu van'wana va ni tiva hi ku tlanga bolo van'wana va ni tiva hi ku okay yimbelela. hi lexi xa simple Mm. hala ka n'wina va mi tive okay ka nkarhi wa sweswiwa Mm. ka nkarhi wa sweswiwa va ni tiva hi ku yimbelela la ka yena va mi tive ku yimbelela Mm. okay plus yo nga hetisa ngo lawa ya music mm. so um mihlekete ku hi nyika album kumbe e pirin kumbe mana n'wi ta support ya n'wina ku yi fambisa ku yini okay mina na ha rhanga ni vona ku ri support ya mina yi vayisa ku yini mm. mara ka nkarhi wa sweswiwani ni promisa ku ni nga pfa ni mi gayeni ti-ep ep e ti-track ti nga ni nga faka six six track yeah hmm. ta yini kambe mi ba genre ya yini ya xigaza ya xigaza yeah okay xigaza I'm buying ka xigaza love song kumbe mu mixa okay ka nkarhi wa sweswiwani ni ku beni ka ka marhandzu okay a mi tsakela ku feature ma ka nkarhi wa sweswiwani mm. okay mina hi vu mina leswi a ni tsakerisa swona u ta ku ni tikuma ni yimbelela na munhu mm. loyi ni twa ku nga ri loko no yimbelela na yena hi nga ba heti ivi vanhu va tsaka mm. mina a ni tsakela ku feature vafana lava va ri i mpho na gmail gmail mpho mm. kambe va mina ngoma yi va yisa lava nga ri na yi tivanyana i ri ku na ah. tirekela yo liya va nga va nga zi va trenda trenda nyana hi yona liya xana swikepezani a yona ti hlaya ni nyana titireke ta kona ni byeleni leyi n'wina mi hi fevhara ta n'wi tlhe mi ni zamanela ku ni yimbelela yona Leyi Xikwembu ni kombela ni hlayisela munhu wa nga ya ku huma leyi. U tsakisiwa njhani? Eh. Yi ni tsakisa blind. Oh. Na leya ya baseleni murhandziwa wa. Mm. Ndzi mi lava ku ni yimbelela ku. Ah, lava ku twa sweswo ku mpela munhu va tiva vafana lava. Eh, na va tiva vafana. Oh, va va mpela swinene. Ya, va ndla so straight. Va ndla swilo leswi mina ni lava ku ta ku ni swi endla. Okay, ni tsakisa ku va mina jealous ni. Mm. Ma seketela. okay na mi twa mi ri mi lava ku fichara vafana lavaya so mi ta mi nga swi kotisa ku yini hi ku ya hi n'wini mi kota ku va mi hlangane na vona kumbe mi tikuma mi ri na vona kumbe mi tikuma mi ri na a studio na vona okay ni nga swi kota hi ndlela leyiwani mi nge ni rhanga ni phusha swilo swa mina swi pfuleka mm. for ku kuma mali yi ni nga ta endla yini ni nga ta kota ku mi kombela ku collab ka vona ku hi yimbelela swin'we mina manager manager a ndzi ni vona yona a ndzi mbala manager mm. okay let's take mm, ku na munhu la vonaka video leyo a tsakela ku kula ku manager a nga mi kuma njhani okay loko munhu a tsala ku ta ni manager a nga ni kuma ni le ka facebook a ku ri problem ni mm, tsale kwini ka facebook ka facebook va ta secha ku mufana ka stamp

eh le music wanipfumela kahle kahle ku mina ni nyikiwe ka music okay siku leri ni nga sungula ta swi twisisa ku okay mina ni na talenta yo yimbelela mm. ni sungula ku ta swi twa loko na ya rhekhoda a studio xa meki loko ni ba reke yin'wanyana ya vutomi la tika mamani mi nga ri kona ya va flex jackson ya mm. mm. okay laha mi nga titwa ku eh, ivi vanhu ni va vona ku va ndla yini va ni support swi mi tikela ku hi ku tsala ngoma kumbe ku ndla ngoma